Mwĩrĩ wa mũndũrũme ũkũrĩkanĩte ta Samuel Njoroge Mwangi kuuma Maĩ Mahiũ nĩwonekanĩte ũragĩtwo na akagonywo maitho mwena wa Machakos. Samuel ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ nĩ atĩ kũrĩ kiumia gĩa tarĩki inya mweri ũyũ nĩahũrĩirwo thimũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩ andũ mendaga amatware thibitarĩ kuona arutaga wĩra wa taxi thutha wa kuuma Ndaigana kũhũrĩra mũtumia wake thimũ kuuga nĩmeamakinyirie thibitarĩ-inĩ ona kana kũrĩa arĩ. Kumania na hau thimũ yake ĩkĩhorio na rĩu aracoka kuoneka arĩ mũrage. Ndeto ya kĩeha ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩtũkinyĩra kwa ndagĩka ĩno nĩ atĩ mwĩrĩ wa mũndũrũme ũkũrĩkanĩte ta Samuel Njoroge Mwangi kuma Maĩ Mahiũ nĩwonekanĩte ũragĩtwo na akagunywo maitho mwena wa Machakos. Samuel ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ nĩ atĩ kũrĩ kiumia gĩa tarĩki inya mweri ũyũ nĩahũrĩirwo thimũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ Nĩ andũ mendaga amatware thibitarĩ kuona ararutaga wĩra wa taxi thutha wa kuma ndaigana kũhũrĩra mũtumia wake thimũ kuga nĩamakinyirie thibitarĩ-inĩ ona kana kũũria arĩ kũrĩa arĩ kumania na hau thimũ yake ĩkĩhorio na rĩu aracoka kuoneka arĩ mũrage. Akenya mwena wa comment section makoragwo makiuga ũũ.

My condolence to the family and a mercy marshal akao God will judge the wicked na Esther Karanja agaikia mũhwa wake na kuga twahoya arĩa marekire gĩĩko kĩu kĩna magigi maronyitwo nĩ gĩthagathago matikona thayũ ĩyo thakame ĩtũre ĩmarĩragĩra rest in peace bro and I don't shake Rin Keromo akauga this is so sad May he rest in peace condolences to the family it's well na Melissa May akukaacheni pesa za usiku angemwambia atafute taksi ingine na po Jane Wanja kapole to the family and may he so rest in peace ndeto iria ikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati mwiri wa mundu rume ukurikanite ta Samuel Njoroge Mwangi kuma Maĩ Mahiũ nĩwonekanĩte ũragĩtwo na akagonywo maitho mwena wa Machakos. Samuel ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ nĩ atĩ Kũrĩ kiumia gĩa tarĩki inya mweri ũyũ, nĩahũrirwo thimũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩ andũ mendaga amatware thibitarĩ kuona ararutaga wĩra wa taxi thutha wa kuma ndaigana kũhũrĩra mũtumia wake thimũ kuga nĩamakinyirie thibitarĩ-inĩ ona kana kũrĩa arĩ. Kumania na hau thimũ yake ĩkĩhorio na rĩu aracoka kuoneka arĩ mũrage nĩ ndeto ĩkĩrĩ na kĩeha kĩingĩ mũno mũno makĩria kuona atĩ mũndũrũme ũcio nĩ agĩkorirwo akĩũragwo ũrĩa ũrakĩrĩ ndereba wa taxi mwena ũcio wa Machakos ũrĩa agĩkorirwo agĩtwo nĩ andũ akorwo akĩmatwara thibitarĩ ndagĩkoragwo akĩmenya kana ici ciakĩrĩ kĩmaramari iria ciakĩrĩ cikĩmũrage. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa Mohoro niĩ no ngũhe na gĩtĩo kĩnene wĩtĩkĩre tafadhali Gũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na ndũkariganĩrwo gũkorwo ũgĩ turn on ka notification bell on nĩgetha ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twagĩkorwo tũgĩgwĩkĩrĩra marĩa maragĩkorwo magĩkunũka gũkũ thĩinĩ wa nenda ici citũ cia ũkinyanĩria.